Mbamaeti mang'ana, mbamaeti ase bagochakera. Kwanza kabisa, omonto buna oyio onyore ribiri eri, tabwati ng'ina abwo bamanyete etaoni, mbotuko gacha, inki abete gokorora, obo- gokora gokonya omwana oria.
Omorori naende ribiri eri naende nabwo, buya mono naende abagusii baminto, naende oborwaire bwa ribiri eri naende nabarobwo, na oborwaire obobe, nabarobwo ngoita bore, buna Taibo. amasangi.

Koreta chire ribirira, naende aba, eh. Igo igo totiga ekero omwana ote ibiriri, egento etanganire ribiriri. Ribirira rirare. Rirare.
Ribiriri ri- yaani rire ri rire rire igoro, rire gaki nonye hundred by hundred. And omobere bwensi.
Eeh. Okay.
Oyio, nomonyabibiri omuya, obekire omwana ogenda, tacheti konywa amache. Nonde nare nere oranyw orabekere omwana ebiriri, gose omwaga acha gose omino acha, omoe amache, anywe amache aria, ebiriri biria bikire enda tata. Omwana agochangarara, omwana oye agochangarara, sikuli gochia ng'ai bono ngokora gaki, nonye takabwati baibori buna gwateba, gaki ng'ai bono nkorusia mama gaki ankonye, gaki ng'ai nkorusia nonye baba gaki Tabwati antebi iberera. eh, tabwati iberera, Lakini omwana akorire nokorera korwa gwoka, taiko gokora. akorera gwoka, ochi korwa ekero onye ok- akobenuka. Tikobekerwa omwana akweruta, tikobekerwa omwana omwana akweruta, omwana agochangarara, ebiiri ebi ne ebibe. Naende ekero omwana abwate riberera rire igoro, nigo ataeterwe omwa yaani omonto ritang'ani, okobwata okore ekwo erende, omoe epanato.
Omwana ekero abwate riberera rire igoro? Eeh, omoe epanato.
Five minutes, ritairanetie inse, otomatiga aria ebi ne ebibiiri, ne ebibiiri ebi.

omo- omorigereri omwepanato naende omosibi rende amache are gwa omwaka iga, oganye chitaka isano, ritai ritinse, bono abwo chiaka gopambana. Gopambana. Eeh.
Titoragenda bono gopambana bono ntete abanto bamanye. Eeh. Aya, esaini entang'ani, Ribirere. ribirere.
Eyakabere Naende nere kwabwera ororo, epanado. naende nere ororo, okonyora omwana akorera, lakini akokwau nigo otagete komaka koramboka, oyio iga anywete amache. Okoigwa ng'anywote omwana akorire okorira gwoka, akendete naende agokenda kendi buna amang'ana aye, ninki oametwe na ekegono kiametere omwana, ninki ninki. Naro torayereri koira omwana nyagetari, naro omoeyi kwere ende. Bono ekero akendire, inche buna inche bono neba botuko ekero kwandangeire mwane, omonto nore ngosunyuta, naminyokigwa ango. God, ng'aki omwana, omwana akorere agendete kendi, omwana agendete kendi akoa akoa buna otagete komagaka, omote nore nkominyoki, naira bwango, nasunyuta namoonywa, ekero na ekero nasunyuta emete ya etato, namoonywa, buna namo automatically kari ogosaa, nabo nkoigwa e- earufu ya echafu eria ya omwana oria, nonya no nonya nabo okobiririwa, nonya naye okobiririwa otagete gotuguta chianga okigwa na emesumari okobeta, otagete go. Twang'urire abasacha abanene na ebiiri, omonto aumorere chichugo emebere, chikogoto, ebimogomogi, tari gosora ebiiri ne, obwo na oborogi obobe pi, obwo na oborogi obobe. Onde naro ogoteba ng'a gose nende ekobwatwa. Nende eyio ekero yabwatirwe ekuoma pa obetwe esindano omanyete eku- ekwende egwate kanda, ekwe. Naki ekoba ng'a okobete omwana obwate ebiiri eria ekwende, taiyo. Igo enda nero nesaini ende. Naye nese Ekwomete. ekero yaumete pa, Eh, okokuna iga.
to- togokuna mwana, togokuna mwana. Bono naende okong'urokwa tokacha tokanyora buna togenda onye komanya, Mwana ngwake miare.
Igo. agotekena, agoikera, Agotekena, eh. omonto omoriri oteba, nekegunu. Eh, nyoki omwana oito aria abetwe esindani ya ekegunu. okonyara okoenda okonyora aba nyagetari aba abarikirwe abasae batarabiarwa batamaeti kende, mbe ekero omwana ache entema ase eriogi gose eng'aki gose engaki bakonyeroka omwana obekwa esendani, omwana okoraerwa omogaka, omwana bwoma igo, within no minute omwana tobwati. Bono tochake egetang'ani, riberera, riberera, ria kabere okomoa pan ore five minutes ibere terenda nse, eyio ne ebiiri, ee, nabo okomosibia na amache warm gwateba. Ogo okomosibia na amache warm, eri eri riberera riri rire igoro, na ekero abwate obokendo, Obokendu, naende obokendu, akoba ng'a obokendu na omoritari. ee obokendu nabarobwo, nabirobio bigosinyia abanto abange sana, oteba na ekegunia.
Nkabanga nguru tari Eh, omonechera gete. eh. Aya niko amagote okorera okonge. Taibo? Aya naende kwamoteba ng'a apart from okorera, omwana nabo naende agoika ase agotekena. agotekera agoikera Tari kwenda choo. tari kwenda choo Taibo? tari kwenda choo Na kogonga tari tari kogonga.
kogonka Erio na chisigns Ochi kobekera chirabera na orobere munwe. ebireria.
Tatagete. otatageti ng'ina nabo akoigwera orobere munwe riberera
Basi, bono torore chisainsi, bono tosoe amang'ana akorokwa ng'a yokoshugurika. Bono twasiomwa ng'a ninche mokoo omwana one ase ebiete ere are, nyomba ya- yabeire yanyarekanire ase ebahati embe onyorire. onyorire eh. Inche biekande mokane, tamaeti mang'ana aye na mama taiyo nere ensansaba Naye chiaye tomanyeti, eh, eh. Inki mbwate okore egetang'ani? Aye bono buna omo- o- a new parent, a new born, Kwansa nkorati baisinde abanto aba Gen Z eye enke iga, nyomba kobwate omwana omoke toboru panado. Panado esyrup. Esyrup toboru panado ero. Toboru pi. Toboru panado na piriton nyomba. Omwana omoke omotinyia oyo mokogenderera. Bono ekero yaikire kwamoire ebinto ebi bionsi iga gwatemirwe na toboru esabuni ekorokwa omo. Omo enyente eburwe nyomba. Omo eburwe tebura nyomba.
Syrup, paracetamol oyure panadol. Eeh. Omo tebara nyomba. Na amaguta, rero omokare goaka abana amaguta vaseline, gose Passions. baby care, gose ng'aki amaguta agotioka buya, amaguta akorokwa nitrous. Nitrous tabora nyomba. Tabora nyomba aye kare omwaka aye iga ase okoegwa gotara chiarufu chingiya, lakini mwachandire abana nonya abana abange gochi gotwara bare.

Ekero obwate bono ekwende eyee omi eye na amafuta aya, kwaira omwana epanato, kwakorire kwende yasinyire ribero riange rioka ya inse, beka amache rika abe warm, erio botuko gati, eye first step eeh, beka amache abe warm ake iga, beka eomo eria, onyebeke amache omosiberie omwana. Mosibori omwana, orie egetambaa kere white gose etowel ere white etari matonto buna echi yaito iga, white, bono inwe moramanye ebi mokakorera iga kera nabo morikorera iga, nero pampers na echirongi mokobekera abana bare aba, rigia egetambaa kere white, omobeke ororo. Mboro kwa Musa oinomeri, mwaka amaguta aria amange, mwaka ebigoti ebi, chimbaru echi iga igo etiga, tomong'ura bokong'u bokong'u naende, yaya ngoita bire, naende yaani nabo okoumisa omwana. Ogoaka omwana amaguta amange iga riko omosibirie akamogete omosibeti na omeri bono na egetambaa kegio kere ekerabu gose tari ebitambaa ebi biagoata chisukari gose emechanga nsa, egetambaa okorusia ewadrobe yago ime, gose omosungo oyo ase obegete, obeke. Obeke okore ekwere ende
ee obeke omoake amaguta mono mono gwakaga chi- chinenga echi, chisehemu echi iga yaani asee asaa abwataine iga, na iga iga iga ne chinengo chinengo nengo rende, rende eye nabo gwaka amange, na omogongo agoika ee, aye omotige omotube egetambaa keria. omotwe egetambaa keria, nabo ogokora ekwere ende, nabo okonyora, nabo okonyora obonto gete gwachakire gocha buna amaraba, gose ekero bwaetirie okoboko rimo iga, eeh obonto mboro obo okobeta, oboro obonyerere obonge, bono. Aye naende omomente amaguta, kabisa naende omomente amaguta, ogotu bono okoira ng'oora, kabisa aritoo kwara bimwae biachaka ebi nonya na endaiga, Mwaka okoira amaguta ng'o na mwaka aya amaguta amange bioka biga ase, Okay, okay, bioka okay. biga ase, bioka biga ase, bono kwabwata amaguta aria na eturusi ech- echuberi ya fifty, nabo agogokonya first step, okiere mambia. Ekero gwakiereire mambia, ng'o onye mwana oyio, naende o sorry, na ekwende ne liquid paraffin, Aya rero mokoroka ng'a ekrisraeli, rakini liquid paraffin naro tabora nyomba, tabora ee negetambaa ekerabu, na liquid paraffin, yaani ebi nebinto bikoganya omwana for emergency. Buna daktari obwate ng'a eye ne emergency room omonto ogocha amache gento gete ngebaso kobora igaa, emergency ekorenda omwana. Eri eke ekero kwamokorire igo, amaguta aria kwarikwa gokoria akamomuanyi.
akonyakonywa. Okomobe ekemo tari akonya konywa okomwanywa. Akamo. Eeh, bokokima mambia omwana oyo ataragenda choo, ataragenda choo, imoka, maambia genda oborwaire mbore, ngotake abande iga mbatebi mocha lakini nimbatebi, naende nabo okoyenda bwetwere emete tegokonya, gachi rigiya ekwerendee ekemoga moga. ogesunyunte, ne chinkoro chia omobino, otobasa gotu chinyinge, omwana arase aye naende mpaka oondoke, chinkoro chia omobino otwe enkoro eyemo eywo ere buya iga, na ekemogombe nonye na amato atato iga. Enkoro ne ne rito riria risinyinge. Eeh, na erio rarang'ira enkoro yaye, obwate ebinto ebio ebinto ebitato osunyunte, igo obe omwana, naende osunyunte ekero gwasunyunte iga naende, amache aria naende bono riria bwa omosiberie. Bono osunyunte amache aria buna riuga eri riba riri naende bono, osunyunte, obisunyunte, obibeke amache ime bono, tari okobichunchuga, obeke amache amorero, tobasa gokubia, okobeka amache amakendu, gose okobeka amache abwate riberera ase ambake, okobeka emete eria yabere yamabecha are warm, ogosu tobasa gokubia, ogokubia igo naende kwabikubire. obeke omwana oria ime, omosibie korwa omotwe, omosibie ime emetwe eria. Ebundi obeke amache abe warm.
Eeh aria osibie omwana, osibie omwana buya okomosibia goka buna okomong'urerania okosi buna okomong'urerania iga, omorusie amache aria ime. Bwera nkomanyete amache aria akonywa, kwamosibeirie, naende bono omorusie ebeseni naende obeke ebeseni ende, naende bono omokamue na omeri. omobeke kwende ime. Omokomoka mono. Omanyete nkorosa are, nkorosa are ase eng'encho bono ebinto bire konya biamobambire, chitororo nabo chiramoire naende ororo orarire otebe ng'aki omwana one aba. Aye gicha riria kwamwang'onya obe ochiete echoo, otigire gotekena ogotekena koria, mobeke arare, naende bono moaka amaguta amange bono. Arareranie naye. Arare. arare okomoaka kera aase, yaani okoakikisha nonye na omotwe omanyete goaka amaguta mpaka agende etukia onye etukia erande nogoaka mpaka agende etukia ime. Kabisa. Egere bisoke, bono aye egasi yabo nokonya gotinya chinengo maa ebichara maa, okonya goeta chinengo kwanya gokora ekwende kwanya kong'usa ng'ora ng'ora iga iga nkobeka bare babeka mpaka amagoro eh, kwang'ura oka ekero bono yabeire iga okobua tiri tiri hours, okonyora bono ochakire gochiesa, eeh. Bono goikera abwo bono riria ogocha konyora bono emete ende, Origie omonto omaete emete agosinyuntere emete ende, anywe, origie omonto akwe eriogo, obeke amabere amayio, omwana anywe tabekerwa naende kabere, erio bono goika oche kondigia kiong'anyo kare choroo, lakini first aid aye nare agokonyire, First aid gwankonyire, nare bono erio agokonyire, ogotanga mpaka ngurigia. Mbuya mono sana abagusii, oroche bono mwanyarire korora amang'ana ya ebibiria eria, mwaigure buna Omogina Chinese atotebie iga otosomire buya. Bono naye koba kobasaba ng'a onye moganetie bokonyi bonde bwensi, rigia enamba yane nere iga iga, egere totore naki mokonyora nomong'ina Chinese, anyare gokonya, mwanang'ana bagoteneni, omwana ogotabase gotwara ebiiri ebi nonya. Onye onyorire rimo, tanyora naende, onye taranyora, tabase konyora pi. Igo chinchera nchiroo chiekegusii chiogotenena. Mbuya mono sana, Tomerane ase chividio chinde ase togosanga igaa.